miḓalo mvula khulu ya miḓalo eh. zwino ra pfa upfhi ni heḽi damu ḽa hafha valdesia eh. ḽo khireka eh. tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe arali mvula dzi tshi khou ṋaṋa hu nga swika hune ḽa pfhi ni ḽone ḽo phamuwa ḽa vhowisela maḓi lwa tshoṱhe ḽa vho vala na nḓila zwino vha ḓivha mini kha musi nga tshinyalelo enei makhulu nṋe ndi ḓivha zwo ri mvula ndi zwone yona hafhaḽa he magumoni ya ḽo damu vha ri vha sa phiko vha tshi ḓa vha tshi ri vhudza vho ri mavu haḽani he a stampa matomba lana thi ndi matomba la e a pakwa fhala okay ho adziwa ngubo ilani ha adziwa plastic hu tshi khou sheliwa mavu hu tshi khou stampiwa ha pakiwa matombo ha vhofhiwa nga sef drata zwino vho ri sef drata ilani na matombo zwi khou shifta shifta oh. zwino vho ri mvula ya vhuya

ḽi khou yo tshinyadza vha
a ri na mvula ngo vha ya fara zwavhuḓi na luthihi ri afha ro luza a ri na tshithu ri afha mitshelo kheḽa ri khou tevhula

vashavha nayo madindi dzimwe dzi khou tshaisana ngori hu na madindi hmm. afha badani hmm. mvula itshi khou na huna vharengi ḓuvha ḽi tshi khou hmm. fhisa ndi khwine vha ima ha ro neta mana ro tshinyalelwa

ndi zwifhio mara ndi zwezwo uri vhathu vha kone u wana wo dzula mm. naho na zwiḽiwa zwipontshi kezwi mabai nahone a hone mm. eh, vha kha ḓi tou hwalela zwi khou ḓa zwimbilani mm. eh, zwi kha ḓo ḓa zwi zwinzhi na vha shoprite na vhona vha kha dzi ḓo ḓisa eh, mara uto vha kha ḓi vha kha dziṅwe dzi areas vha khou fha dziṅwe dzi areas mara nandi hafha ndi makhado ee ndi makhado ndi khou pfa hu na vha national ungari vha hone uri vha kone u vhona uri hu khou itinyalelo yo tou iti vhaitisa hani vha vhone zwa vha ḓo vha mubva vha vhaisa gai
vhana vha mukalaha ni khou tou ḓivhonela ni khou tou zwi vhona hafha nono hu kha ḓi vha tshakhuma heyi tshinyalelo yoṱhe ine na khou i vhona ya hoyu mulambo ndi heiḽani ine na ḓo i vhona yo tou takusaho na murangaphanḓa wa shango muphuresidennde vho serero ramaphosa vha tou swika hafha na kha vhukoma na vhaṅwe vharangaphanḓa vha shango na vharangaphanḓa vha vundu no vha vhona na muphirimiya vho phophi ramathuba vho tatakutshedza nga tsha vhukoma u ḓa kha tshimulayohoṱhe ine na ḓo i vhona kha noni tsha kuma hafha fhethu hoṱhe na lavhelesa u ya hangeini hoṱhe ndi miḓini hafha fhethu miḓi heinoni yoṱhe i tou vha tivhani ḽa maḓi Ḓivha ḽa maḓi ḽine ḽo vhangwa nga hoyu mulambo, hoyu mulambo u tshi ḓala, hedzi nnḓu dzi re hafhanoni dzoṱhe dzi vha dzi tshi kha tshinyalelo khulu. Zwi amba uri ni vhadzulapo vha hafhanoni nga mvula khulu masiku na mini vha vha vha kha khombo khulu ya nga uri ni vha nga vuwa. Edzani u humbula, no guma no eḓela hayani madekwe, no lalela nga ṋama ya tholo na tshiṋange, ṋamusi na vho vuwa tivhani ḽa mulambo wo sinyuwaho zwihulu. Khamusi no vha no sia na mulanza ni tshi ni ḓo vuwa ngawo. Kha inwi na mulambo ha vho thoma u vuwa mulambo wa ḽa muladza waṋu, murahu ha u ni vusa nga vhuhali hawo tivhani ḽihulu ḽawo. Ndi wonouḽa mulambo wa vhutshilo. Ho ṋeaho zwimela zwaṋu vhutshilo, zwa dalafhala zwi tshi tsa naho zwo u ṱama nga lukuna lwo dalafhalaho ṋamusi wo mila zwoṱhe. Ndi wonouḽa mulambo wa makhulukuku waṋu, wa makhulu waṋu, wa khotsi aṋu, ndi wonouḽa mulambo waṋu, wo ni ṋeaho zwiḽiwa na vhana vhaṋu ṋamusi

heinoni miḓalo thi yo ri affecta nga maanḓa ende zwi no khou tou vhavhesa nga maanḓa ndi uri a ri khou tou amba nga bada heinoni ya zwinga ndi kale ri tshi khou lila ngayo uri bada ya zwinga a si yavhuḓi na bulo ḽene ḽi a swika vhuḓi ḽifhasi zwa zwino mvula ya tona kana tou fheto suḓa hafha tshinga mini muravharavha

zwi khou takadza badi hezwo sori at least eh, masipala wa makhaḓi u khou ita something mara masipala wa thivhamela ro dzula ro thetshelesa eh, eh, mera washu vha khou to amba ngauri vhathu no sokonḓa na bambela maḓini hu na ngwena nṋe ri khou bambela vhathu a vha khou kumbiwa ngori vha khou bambela vhathu vha khou kumbiwa ngori vha khou ya mishumoni vhaṅwe vha vhathu mishumo vha nga ri vha tshi humela mishumoni miḓalo yo no fhela vha wana mishumo yo no fhela mara vhone vha khou ri vhudza ngo bambela ndo ndi mafula murini ulani heḽa baki ya khou bva hangei

hoyu wo wo bendaho ḓi vhona ee ezwi na iko ḓa iko ḓa iko ḓa a tshi futa hafhu ee hola musomali Ee. mutsekene ee ee a mbo ḓi hula mini a vula fasiṱere heila murahu ee u ya ngo vhona uri kani u bva u bva ngayo ndo to vhona hafhu yawe Ee. after ḓa

wo vhumbwaho nga zwisima zwo vhalaho zwa mvelo na milambo miṱuku kha zwikwara zwa thavha ya mapate na zwikwara zwa nga tsini. Mulambo uyu u ka u tshi shela kha muṅwe wa milambo mihulwane venḓa Luvhuvhu. Musi uyu mulambo Dzindi u sa athu shela Luvhuvhu, u ranga nga u lumelisa muzwala wawo mvuḓi, vhuvhili hayo ya fhelekedza na luvhuvhu, luvhuvhu lwo bebaho damu ḽa ṋanḓuni, luvhuvhu lu noka lu tshi shela kha mulambo muhulwane wa Vhembe, Limpopo.

Zwa zwino iḽi damu ḽo ḓala vhukuma nga mvula khulu ya miḓalo i khou naho u mona na vhupo vhunzhi vunḓuni ḽa Limpopo.

sina na banana khedziḽa ri dzhia nga zwikolodo na ṋamusi u khou ṱoḓa mugulo wa pulukwane u khou ḓo kolodeka tshelede yawe ya ine ra koloda 3000 3000 a ri na na peni a na na peni na zwikolo zwo vula zwo ri sedza ro rali ri vhanna vhasadzi ri shumela vhana vhana vha vha khou ya zwikoloni vhana vha khou tea ya zwikoloni vha khou tou rengelwa dzi uniform na mini na zwoṱhe zwi khou konḓa tshinyalelo ndi khulu tshinyalelo ndi khulu

ni khou tou ḓivhonela na bada yo valiwa gondo ḽa u connecta mutale ha ngeno bva tshilamba makithani ḽa connecta na dzimauli ḽa ya ḽa connecta na ningei wo gogogo huṅwe ḽa vhuya ḽa vhuya na nga hangeni khezwiḽa ḽi tshi vhushogo ḽi tshi vhuya ngei heḽi ndi gondo ḽo no connecta vhathu na mashaka avho heḽi ḽo valiwa heḽi ndi gondo ḽo no connecta vhana vha zwikolo na zwikolo zwine vha dzhena khazwo heḽi ḽo valiwa heḽi ndi gondo ḽi no connecta vhashumi na vhatholi vhavho vho vha tholaho vha wafho zwikoroko heḽi ḽo valiwa ni khou ḓi vhonela vhonani khezwo

nṱha-nṱha ha dzithavha dza zontpansburg maḓi o bebiwa o fhumula u bva kha zwisima zwo phaḓalalaho na milambo ya khalaṅwaha sambandou u kuvhanganya maanḓa hu si sa mulambo muthihi, fhedzi sa maipfi manzhi maṱuku ane a vha ḽithihi. Sa mbanḓou a u elelisa miṅwe milambo, wo ita phambana nadzo sa nzhelele, u elela u tshi ya vhukovhela ha khosi yawo mutale, mutale wa vhutshilo na lufu. mutale wa swili wo talaho dzivhapfundudzi nga swili sa maḓi na ole wa hana u fara na zwanḓa na vhadzimu vha tshiavha mutale u no tala na zwoṱhe na zwigugu ṋamusi wo tala na mutuka wa tshiṱavha wa muvhea ha makuya ndi mutale u no tala na mutakalo mbiluni dza mashaka wa sia khuḓano mutale u no tala na masimu wa mila zwoṱhe na mikano yawo mutale u no talisa khombo musi shango ḽi si tsha kona u nwa mvula ndi miḓalo milambo i ḓala kunzikunzini dzayo miḓalo ya ri humbudza uri milambo a si zwisima zwa vhutshilo fhedzi i dovha ya sima lufu khuḓano u pomokana aya ndi maanḓa a mupo mulambo wa mutale wo vhumba tshipiḓa tsha maitele mahulwane wa ela u tshiya u luvha luvhuhu luvhuhu lwa ela lu tshiya u luvha vhembe limpopo zwi iteaho dzithavhani zwi pfala kule kule fhasi ha milambo u pfesesa milambo iyi ndi u pfesesa miḓalo

vhaṅwe vha khou sumbedzisa uri vha vha vhararu ende ho vha hu na vhadzulapo vhavhili vhane ari vha sumbedza vha si somalia musomalia ho vha u tou vha ṋea lifhito ende havho vhadzulapo a ri ḓivhi ndi vhadzulapo vha tswingana ngori hafha ri na tshaka nnzhi dzo ṱangananaho ri na vhathu vha no vha bva zimbabwe u a wana havho vhathu vha vha mazimbabwe arali vhathu vha nga vho fhelela ndi nga to isa kholelo kha vhathu vha pfinga uri hu na muthu vhathu vha songo vhuyo hayani na hone vho vha foinelana uri vha kone u ḓivha uri havho vhathu vha gai ngauri kha tshiwo tsho ralaho kha reilwe ri khou shumisana ri fhethu huthihi ri tshi khou dovha ra vhuelela havha vhane vha vha vha tshi khou ri lugisela vhafuwi vha no khou ya muvhusoni vhane vha vha khou ṱangana kha miṱangano yo ṱangananaho uri kha ri lwe hei bada i vhe hone ri vhe na bulo khulwane ngauri hei bulo i ya ri nyadzisa uri vhathu vha tshinga a ri khou ima ini ho muvhuso u pfa vhathu vho no khou imaima u pfa vhathu vho no khou ṱereka rine ra ṱereka ri vhona unga ri ḓo vha ri khou ḓivalela mara tshi ḓo swika tshifhinga tshine rine sa vhadzulapo ri ḓo imaima ngauri ri khou vhona unga na vhurangaphanḓa ha civic na vhurangaphanḓa ha vhadzulapo a vhu khou tou ri fara nga nḓila yavhuḓi ngauri a vha khou ri vhuisela uri mafhungo vha tshi khou ṱangana vha ha masipala ngauri yo pfhi bada ndi a national vha khou ita mini kha vha ri kuvhangane vha ri vhudze ri thusane nga muhumbulo uri zwine zwa nga ita uri heyi bada i vhe hone na buroyi i vhe hone ndi zwifhio mara kulwelo yanga khulwane ndi ya uri kha ri tshintshe muvhuso une wa khou ri vhusa ndi wone une wa khou ri khakhela Vhabebi kha vha londe vhana vhavho vha ḓivhe uri vhana vhavho vha khou tambela gai ho vhifha hafha nnḓa na ṅwana a songo tsha tou tambela kule hune mubebi a kona u mu vhona ngauri mvula yo rala ri ḓo vha na zwiwo zwinzhi zwine zwa nga itea ngauri huṅwe ri khou pfha u tshi pfhi u khou kumbiwa vhana zwino havha vhana vhashu kha ri vha thivhele uri na tsini na miedzi na gai gai vha songo ya ndi hezwo zwine nda nga huwelela khuwelelo kha vhabebi na vhabebi havho vhane vha khou ya mishumoni vha songo dzhia risk Kha vha sumbedze vharangaphanḓa vhavho, vhahulwane vhavho vha mushumoni uri ri khou balelwa naho vhunzhi ha vhathu vha tshi tou ḓi shuma. Kha ri konḓelele u dzula ri tou ṋeana migayo na marotho ri ḽe zwezwo zwine zwa vha hone. Ndi nga amba zwezwo. Ro livhuwesa nga maanḓesa Baba tshifhinga tshavho, vho a ṱalutshedza nga nḓila yavhuḓi vha tshi tou.